Ondike muma ni dhako mondo oluor chwore to chwore mondo otime nade
mondo obule chwore mondo ohere mano ndike mungu ma dhako mondo oluor chwore to chwore mondo ohere chwore mondo ohere
Kawade ok dichwo kitera ka nitie weche ariyo, kidhako bende luor nitie weche ariyo mang'eny. Luor ka en niya, ng'ama dhako samoro inyalo kawo lweti ni tim ang'o? Imulo go dhako.
Imulo ng'ama dhako. Inyalo kawo lweti mondo itim ang'o? Imule ba. Sama imule mondo ang'o motimore?
Mondo welo omuli.
Mano koro wawuoyo kuom wach mar koro mondo dhako oluor dichwo. To dhako sechego biro kawo lweti to timo nade? In ma wuoyo kodi, Eh, biwinja, awinji ba.
weywak ahinya.
Aling kidogo.
Gima timore en niya, Awinje bang'.
niwinjo gima notimore ka sama koro ng'acha Kendo gino lit na seriously baba ne. nodhi ogo minot ma mare siwaya Odhi ogo saa sawa. bang' kang'o ma notimore Dhako tuone lolo. dhako tuone lolo dhako tuone ojur dhako tuone Iwinjo.
nikodemo asonga Iwinjo.
eh. Omulo mama ne mokwongo. Mulo mama ni mokwongo. Oba lwete kando.
Oba lwete kando. Ochako temo.
Omondo temo kendo. Oba lwete kando.
Mar adek.
Wachni kora goyi. Ing'ano wang' dhako nyise ni winjo. Kik imule nikech korona. Apenji. Ochako tero lwete. Mar ang'wen, Tero lwete piny. nopod nowacho niya, "Wang'we- ng'at na lot ni Iyudo ka dhako orwako jeans. wuod alot otamore.
Dhako orwako jeans mama. An koro wawacho kama, wacho ni mondo
Ondiki. ndike muma Kik utuonoru.
kik utuonoru mano kwa nie muma mar gine mano muma manyien ondik ni kik utuon dendu kik utuon dendu
chiemo mar ringruok miuru chiemo mar ringruok
ondiki to ndik kata ni mar kaisari miuru kaisa uru kaisari to mar wuora kaweuru mie wuora koro gima lit nambano Dichwo ywak pa. Dichwo ywak ma gocho wuok. Odhi oko dhako. Odhi oko e.
Bodwoke kocha.
Nogoye modwoke kocha. Nikech tundu matin. Nikech tundu kelo wach. Odewre gi korona. Koro wan waywak aywaka. Ni kuyie.
Kata kamano.
Un joma chwo. un bende kik utimru nu- nuken ni koro wiu tek samoro ng'ano pache onge pache osewuok in aina kod idong' gi ringre koro kokwayo mbasa kotami kotami kotami eh. baga gi chung baba Baba ke chung ndalo biro. Ndalo biro mi mibiro sande baba. Ini mibiro chiemo, ini mibiro winyo maber. Ini mibiro penyo nyaka ni be chiemo chano donga chaka cham kendo. Ini mibiro winyo maber, e ngima mabiro, ngima manyien. Mane kaka baba na. Koro wakete uru kuma na ngwono. Watu koro wasemodho ywak. wang'eyo maber ni joma timo timbe maricho owinjowa To kitimo maber. to pinyni bende kitimo maber itimo ne in iwuon piny onego bed ni kethore samoro ema nomiyo ng'ano notimo kamano piny onego bed ni kethore ema nomiyo ng'ano notimo kamano mondo kata kopo ni piny kethore to yude kosetimo ang'o Ose ose osegine ne osenango gimoro. odonjo koyieng' odonjo e polo koyieng' odonji polo ka dhok lichinde ber mano notimore marach koro wasewuoyo gi joma mine bende ni kik gi- gi- gibed joma giridi kik ubed joma giridi i- i- gini- don't be greedy for your in your for- in in your knowledge. capacity no let me talk to them in kisungu this is this go this goes straight to to the to the ladies and the women out there